Tagi, d yiwet n ubas taqbaylit i wid yebɣan ad aḥefḍen akteṛ f ubrid n lmasiḥ. Iḍ-agi, ruḥ n tudert. Amsel lxir fell-awen ay tmaten di setma. Iḍ-agi, hedreɣ-asen i waṭas medden imxalfen. Llan wid iɣran, llan ifellaḥen, imkul llan ṭubat tifirmliyin. Aṭas yid-wen ur tesɛam ara lsenɛa. Llan tilawin yettrebbin arraw-nsent deg uxxam, llan arrac d tiqcicin iqqaren deg likul. Drus yid-wen i ineǧmen ad inin nezmer neḥrec. Ala d yiwen neɣ sin ara yinin uɣaleɣ d ameqqran s lǧehd d leɛqel-iw nekk. lketra deg-wen ad tinim s wanuz, acu lliɣ nekk, ur sɛiɣ tazmert ur ḥerceɣ. Acḥal tilawin i d-iqqaren zik mi lliɣ di tmurt, acu nella nukenti, nella kan am lmal. Ma llant tid iqqaren akken iḍ-agi, bɣiɣ ad awent-iniɣ, Ṛebbi ur ken-iḥseb ara am lmal. Sɛiɣ awal fell-awen akk, lebɛada i wid ilan d lmumnin n Sidna Ɛisa. Lektub sfehmen-aɣ-d gar wid i yextar Rebbi ur llin ara aṭas iɛaqliyen s lḥasab n bunadem, la aṭas n wid izemren. Lameɛna Rebbi yextar leḥwayeǧ timeslubin n ddunit iwakken ara yesneḥcam iɛaqliyen. Yextar wid ur neǧhid ara n ddunit iwakken ara yesneḥcam wid iǧehden. Yextar wid ittuḥeqren, wid ur nelli ara yid-sent ad yerr d ulac wid illan. i wakken ula d yiwen n lexlaq ur ittzuxxu zdat-s. Aytmaten di setma, Ṛebbi ur ittqellib ara wid iǧehden, wid iḥeṛcen s leḥsab n ddunit, ad ilin d arraw-is, lameɛna ixtar wid yunzen i wakken ad ten-iččar s tazmert-is. akken i ula d yiwen ur izmir ad izuxx deg iman-is, akken i kan i yezmer ad imɛen bunadem zdat lxaleq-is, imi tazmert i yesɛa lmumen-nni ur d-ikka ara sɣur-s, lameɛna sɣur Rebbi. Ddurt iɛeddan nebda lehdur ɣef Ṛṛuḥ n Ṛebbi. Neḥfeḍ wi t-ilan Ṛuḥ Lqudus. Neḥfeḍ ddunit tettwaxleq s tazmert n Ṛebbi Babat-nneɣ laukk d Lmasiḥ d Ṛuḥ Lqudus. Meǧǧazen ad xelqen ddunit ikemlen anida kulci iwqem. D Cciṭan i tt-ixerben. Lmeɛna ar ass-agi anida ittili Ṛuḥ Lqudus kulci igerrez, imeǧǧaza, tella tazmert d lehna. Yerna win yesɛan deg wul-is Ṛuḥ Lqudus ittbeddil meṛṛa, Ittuɣal d lexleq ajdid. Win ilan d amaxuf ittuɣal d win iǧehden. Win iqqaren ur zmireɣ ara ad yini zemreɣ i kulci s win i yessǧehden. Iḍ agi ad nmeyyez acu yettweketben deg wawal Rebbi ɣef lenbiya i uɣalen d imeqqranen, irgazen d tilawin i xedmen lɛeǧǧayeb. Ulama ur ttwassnen ara mi d-yers fell-asen Ruḥ Lqudus uɣalen mechur-it ɣef ddemma n tezmert-nni i ten-ikecmen. Ayetmaten di setma, deg lmasiḥ, ruḥ lqudus ittili deg-wen. Asmi tqablem lmasiḥ, imeḥḥa ddnubat-nwen. Seg wasmi tettufdam s ssuma tameqqrant, yeɛni idamen iṣfan n lmasiḥ, imelk-iken rruḥ lqudus, ulawen-nwen uɣalen d lmuqeddes-ines. Izmer akun-ibeddel seg wid yulwan, akun-yerr d wid iǧehden. Seg wid iqqaren ur nezmir ara, ɣer wid iqqaren nezmer i kulci, s win izedɣen deg-neɣ, win i aɣ-isseǧehden. Ma tettaǧǧamt, ur tettḥaznem ara s lqella laman ad ken-ibeddel. S Ṛṛuḥ Lqudus deg wulawen-nwen ad tneṭqem s tazmert-is netta, ad txedmem s tazmert-is netta, ad tuɣalem d tirga ittawin lbaṛaka n Ṛebbi i wid i ken-d-izzin. Akkenni ara terrem lɛaḍima i Ssid-nwen. Akkenni kan ara d-icerreq yiṭij d tafat Rebbi ɣef tmurt n Leqbayel, ad fehmen abrid n Sidna Ɛisa, ad qablen am umeslek-nsen, ad beddlen ula d nutni. Ɣef tmurt-agi akk Rebbi ad iṣub. Aṭas ara ixezzren ɣur-s. S tafat-is ad isetaxel ṭṭlam n ddnub. Ulawen irkul ad ten-iferres.

Selek meden, selek meden. Sidna Sliman yuɣal mechuṛ isem-is yettwassen ar ass-agi ɣef ayen ixdem. Mačči s tazmert-is lameɛna di lweqt mi iɛaqel iman-is i ulwa, iṭaleb-as i Ṛebbi ad s-yefk lɛaqel d lfehma ad yeḥkem d agellid deg umkan n baba-s Dawed. Ṛebbi yenna-yas, a lxaṭer tessutreḍ sɣur-i lɛaqel, lfehma, ur tessutreḍ ara ad steɣziɣ lɛemr-ik, ad k-fkeɣ cci, ad tesɛuḍ akk leḥwayeǧ-nni, yeɛni ad tesɛuḍ lɛaqel, lfehma, cci, la akked ṣṣeḥḥa. Yers-d Ṛuḥ Ṛebbi fell-as, dɣa mačči kan yeḥkem s lḥeqq, lameɛna ibna lǧameɛ i Ṛebbi, isem-is yettwassen ɣer ass-agi, ulamma i ulwa yunez, yuɣal yexdem aṭas. Isem-is mechuṛ, ala xaṭer yersel fell-as ṛuḥ Ṛebbi. Llan wid imecḥuren zik, mačči ɣef ayen xeddmen, lameɛna ɣef ayen i d-neṭqen mi d-yers fell-asen ṛuḥ Ṛebbi. Lenbiya, imi ttuḥersen s Ṛṛuḥ Lqudus, heḍṛen sɣur Ṛebbi, nebbhen ɣef wayen ara d-yasen, xebbṛen-asen i medden amek ara tuben ad heggin iman-nsen ad kecmen ddula Ṛebbi. Amek ssnen acu ara d-inin? Tazmert-nsen tekka-d seg Ṛṛuḥ Lqudus mi d-yers fell-asen. Ittwekteb ɣef Sidna Musa belli ila d bab wannuz, D Bu Leḥya, Ṛebbi isiwel-it ad iṛuḥ ɣer lḥakem n tmurt n Maṣer, ad as-issuter ad iserreḥ i lǧens-is ilan d aklan dinna. Musa yenna-yas i Ṛebbi, Acu i liɣ nekk, mi yi-d-tefkiḍ ccɣel-agi? D tidet, s ṭṭbiɛa-ines Musa ur yezmir ara ad ihdeṛ i ugellid imecḥuṛen, ur yezmir ara ad iṛahfeq lǧens bu aklan, akin lxali ɣer tmurt i sen-iweɛɛed Ṛebbi. Lameɛna imi s wanuz i qebl lebɣi n Rebbi fell-as, ixdem ayen i s-inna, Rebbi ismar fell-as ṛṛuḥ-is, yuɣal d lexleq ajdid ixeddmen ayen ur ixeddem ara ɣer wass-nni. Ulamma ila d amaxuf, yuɣal iǧhed, i wakken ara izmer i ccɣel i s-ifka Rebbi ad t-ixdem. Ulamma ur issin ara ad ihdeṛ, mi d-yers Ṛṛuḥ Lqudus fell-as, iṛuḥ, ihdeṛ-as i ugellid. Kečč ilamam aseḥḥi nger wat uxxam-ik ur nessin ara mazal Sidna Ɛisa? Tenniḍ-asen neɣ mazal? Imken teqqareḍ ur zmireɣ ara ad sen-iniɣ ad iyi-staxren deg uxxam. Ma yumer-ak Rebbi ad txedmeḍ ayagi, izmer ad k-yerr d lbaraka tameqqrant fell-asen ma tuɣeḍ awal-is s wanuz. Ur ssexsay ara ṛṛuḥ, ur t-sḥazen ara.

Ma ur sɛiɣ ara lmaḥiba, aql-iyi d nnḥas isawalen neɣ d ačenčun iṭenṭunen. Aṭas i iɛateb Sidna Yusef, ala xaṭer ttasmen fell-as watmaten-is, zenzen-t ɣer tmurt ibeɛden, yuɣal d akli deg uxxam ugellid n tmurt iberraniyen. Agellid-nni d lkafer, lameɛna akken yeẓra tikli n Yusef teṣfa, yella d bab lḥeq gar iqeddacen-is nniḍen Inna, Ɛni nezmer a naf wayeḍ ittemcabin ɣer Yusef isɛan deg-s Ṛuḥ Ṛebbi? Sidna Dawed, ulamma ila d agellid imecḥuṛen, ila d amednub, iẓul s wanuz, A Ṛebbi, xleq deg-i ul iṣfan, ɛiwed deg-i ṛṛuḥ iǧehden. S wanuz iɛeqqel ul-is yumes, ṛṛuḥ-is ixeṣṣer. Yessen ala d Ṛebbi i izemren ad ibeddel lḥala-agi. Ɣef wayagi, i d-iɛeggeḍ ɣur-s, a s-imeḥḥu ddnub-is, a d-iṣfu ul-is, a s-yefk rruḥ-is iǧehden. Dawed iɛeqqel akken i kan i yezmer ad yerr lɛaḍima ar Iṛebbi, ad ideg ubrid-is mebla ma ad iɣli. Ula d nekkni, mebla tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus, ur nezmir ara a nxeddem, a nehḍeṛ, a nili d wid i yebɣa Ṛebbi. Zik, win yuɣalen d agellid dehnen aqerruy s zzit. Si Dawed, dehnen-t s zzit mi yuɣal d agellid. Zzit-agi d lmithal n Ṛṛuḥ Lqudus mi d-yers Ṛebbi afus-is ɣef yiwen ad yaččar s tazmert i lcuɣel-nni ara s-yefk ad ixdem s yisem-is. Ittwagteb Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi la fell-as, Idehhen-it ad ixebber lexbar lɛali igellilen, iceggeɛ-it ad iberreḥ ttriḥ i yimerhan, ad irr iẓri i iderɣalen, ad iserreḥ i wid ittuḍelmen, ad iberreḥ aseggas imeqbulen n Sidi Rebbi. D sin n Musa inna n yiwet tikkelt, Awfan ad uɣalen arraw n Rebbi akk d lenbeyya, ɣef ara yesmar Rebbi rruḥ-is. Ayetmaten tisetma, ddunit ad taččar imiren s lɛaḍima n Rebbi. Lameɛna ayen i yeccedha Musa yeḍra ayagi. Deffir alwi n Sidna Ɛisa ɣer igenni, iṣubb-d Ṛuḥ Lqudus, akken i d-iweɛɛed Ṛebbi s uqemmuc n win i inebbhen, innan, Ad smareɣ Ṛuḥ-iw ɣef medden akk. Arraw-nwen ad nebbhen, imɣaren-nwen ad d-argun tirga, ilemẓiyen-nwen ad sen-iwehhi Ṛebbi, Ad smareɣ Ṛuḥ-iw ɣef iqeddacen-iw akk, ama d irgazen ama d tilawin. Lwaɛd-agi n Ṛṛuḥ Lqudus illa fell-awen. Yettwakteb deg Wawal n Ṛebbi tubbet, mkul yiwen ad yettubatiz s yisem n Lmasiḥ. Imiren, ad ken-d-aweḍ ula deg kunwi tikci n Ṛṛuḥ Lqudus, i wakken ula deg kunwi, s yisem n Lmasiḥ, ad tberrḥem ttriḥ i yimerhan, ad txebṛem lexbaṛ n lɛali i wat tmurt, mačči s tazmert-nwen, lameɛna s tazmert

Wid yebɣan ad qeblen tektabt Ginjil s taqbaylit, ad ktbet i Lala Werdiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ma ur tessnem ara ad teɣrem swaswa s taqbaylit, ad ktbet sutret Injil s taɛrabt neɣ s tafransist. Ataya lɛelwa-nneɣ tikkelt-nniḍen. Lala Werdiya, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ma ur tetebɛem ara leqraya n wawal Rebbi, abdut di lebda n useggas-agi, iwakken ara tennernim di tmussni n Masiḥ Ssid-nwen. Ayagi yelzem ma tebɣam ad tǧehdem deg-s. Ḥessiset lǧemɛa i d-iteddun inuba lexbar lxir ɣef lweqt-agi. Sebt i d-iteddun ɣef lwaqt-agi i nnuba nniḍen, am iḍ-agi. Nubat-agi i snat ttawḍen-d ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 lmitrat n Radio Monte Carlo 1467 kilowatts. Awen ibarek Rebbi durt-agi, awen iččar s ṛṛuḥ-is,